e, Türkmenistanyň içinde hazır e, bu mollalar, hacı hocalar köpelip başladı. O palçylar diyeniz. Indi şu hakkında gepleşimiz boljak. E, şurada kim söz alacak bolsa şulara söz beriň. Gülýän de bir biraz gyzykly ýaňky temamyz. Hem gyzykly hem e, trajikomik diýerler ya şun ýaly bir näme. Türkmenistan içinde bolup duran zatlar hazır. E, şurada kim söz alacak bolsa söz beriň.
Birinji men başlaýyn.
Buyurun. Awa gadyrly watandaşlar, e, birinji bilen salam hemmäňize. Hoş gördük bu günki gepleşikde. E, bu e, gelin gyzlaryň içinde bar yani. Aýtjak goýjak zatlar dolup durandyr, ýöne hemmesini aýdylýan oklarda. Indi men şu taýda bir aýtjak zadym bar. E, Haýran galaýmaly adamyny, adamzady näçe jahil tutup jahil saklabilseň, şonça-da islän zadyňa ynanyryp bolýan ekeni. Näme diýseň ynanyp oturan bolýan eken. Şo derejä ýetirip bolýan eken. Ine, başdan aýaga men kän bir molla müftülere ylgap ýa bir ynanyp ýören adam däldi. Onuň biri ine saňa bir-birine de saňa plan doga edipdir. Öýüň çünkünden garažyň bir ýerinden ýa mal ýatan bir ýerinden doga tapylypdyr zat diýip özara gürrüň edilýär oýun. Şu näçe metr öýüňden daşlykda gömülen zat saňa nädip şoň täsir ýetip bilýär? Men şoňa hiç ömrümde ýaş wagtymam, soňam hiç ynanyp bilemokdym. Şol 15 metr aňyrdaky zat seň ýassygyň aşagyna da däl, saňa täsir ýeter ýaly. Şu bir ýerlere ýazylan bir üçburç kagyzyň ýüzüne ýazylyp, olam şu matalara dolanyp, gapdalynam kömürmi, duzmy, oňry bäri nämäň toýnagy diýýär. nämäniň eşegiň diýä toýnagy diýä eşegiň tüýünden diýä garym gatym etişdirip bir matajyga dolap şu doga edilipdir şuny tapypdyrlar diýip şu gürrüň edýärler de eşegiň toýnagy saňa näme täsir etsin ýa şu bir kagyzyň ýüzüne ýazan bir kisan söz näme täsir etsin aýna plan ter sokanmyşyn aý plan watandaşlar hiç ömrümde şoňa men ynanyp gören adamdar ynanyp bir 5 sekundamdan gören adam däl ýa bir molla giden adamam däl Şolaryň e, şu wagt men Türkmenistanda ýaşaýan, menem jahyllarym. Menem şol Türkmenistana çykyp gaýdan adam. Menem 100% bolmasam 50% jahyllarym ýa 80% jahyllarym. Emma meni hiç kim anlaryp bilmedi şoňa. Men ananaýyn hiç hili anan anam döremedi. Daşy gipnozlar elýärdi. Şo döwürlerde näçinji ýyllar bolan gipnozlar gelýärdi, gipnoz diýip aýdýardylar. Ine, e, Kaşprowski ýene diýip o döwürlerde kim tanýan bolsa, bilýän bolsa, telewizor çykýardy, çumak diýip bir çykýardy, barda şoň ýalylar ki, şarlatan diýýärdik. Menä oňa şolary şarlatan diýýärdi. Ine şolar ýaly adamlar telewizordan oturan ýerine adamlar gipnoz edip neme diýýärdi-de. Meni 5 manadyny gazanýar-da, dogrusyny aýtmaly-da, dogry zady. Bäş manatyn gazanýardy, halkam ekranyň öňüne geçirip müň urup aglap oturany haýsy, gülüp oturany haýsy, bökeläp ýöreni haýsy. Men aýdýardym, näme bolýar size? Näme, näme bökeläp? Aý içim bir hili etdi, aý näme etdi, kelläm aýlandy, gözüm garaňkylady diýip gara. Şo öz-özlerini allaýarlar-da, indi şoňa ynanasy gelýär. Başgalar ynanyp otursa, beýleki birem akja bir O barona bolasy gelenok-da, ak barona. Olam şoň ýaly gara bolasy gelýär-de. Şoň üçin şolaň hataryna goşulýar-da, Aý, meni şeýtdi diýip aýdýar-da. Men şu zatlary ýöne umumy başymdan geçirenimi aýdaýyn diýdim-de, hiç haçan men molla müfti diýen zada ynanyp gören adam däl. Gapysyndan baran adamam däl. Ne palçy, ne mollasy, ne müftisi, ne-de tebibi. Kiçijik kämem, çagalyk kämem şu ejem dagy hiç äkitmeýärdi. Molla ýa müftä hiç ynanmaýardy.

ynanmaklarynyň sebäbi adamlar özleri bilmeýän zadyny şol molla köp okandyr diýip şondan bir zat bilesi gelip barýar. Şol bir zat täzelik täzelik üstüni açar diýip barýar. Şo meniň derdime derman bolar diýip barýar. Bir e, ýol açyp berer diýip barýar. E, Bunun aşağında bir bir problema bardyr bunu bilmek isteýärler. Hawa, hawa, bir şu problemasynyň nämedigini isläp barýar bir suwsan adam bolýar a bir zada suwsan şo şo teşne hökmünde görýär teşne diýilýär-de teşne hökmünde görýär şondan baryp bir suwundan gansamdym suwsa suwsa bir doýsamdym diýen ýaly bir manyda barýarlar da şolardan bir informasiýa almak üçin barýarlar şol derdime derman bolar diýip barýarlar aslynda olar ýaly zat ýok-a Sen bir sany molla haýsy biriň derdine derman bolsun. Diňe Alla puluny alýar. Derdiniň dermanyny hakyny sorap agtaryp tap näme etmelerden gidip palçylara ynanýarlar palçylara mollalara şu aslynda hakyny sorasalar hiç muň ýaly näme gerek ýokda şarlatanlara ynanmak. Ine şu wagtky Edil şu wagtky bir neme bolan zat bir näme diýilýär? Oňa ýördümli bolan zatlaryň biri daş ýurda gitmek. Ýani okuwa diýip çykmak. Iň bolmanda işe, işe gul bolmana, iş, işlemäge diýip çykmak, daş ýurda çykmak bir ýördümli zat bolup durda. Şoň üçin Mollalara gatnaýanlar bar, ýa-da tebiplere gatnaýanlar bar, ýolum açylarmyka, geçip bilermikäm? A sen tebip ýa-da molla ýa falçy sen nirden bilsin sen bu tamožnda oturan adam sen göýberjekmi, göýbermejekmi? Pul köpräk berseň göýberer. Ana sana molla da gerek däl, palçy däl. Palçylara puluny gidirip berenden. Berşoň o puluny geçesin gelse, ana şoň ýaly neme diýerler? 5 manat puluny alýarlar. Onuň näme diýsen, allap, alasaň, allap oturmaly. Aý sen bir gezek geçmedin, mümkin indi iki gezek geçersiň ýa üçünji sapardan geçersiň diýip adamyň beýnisini ýuwup goýberýärler. Eliňden hem 5 manat puluň alyp. Ana şon ýaly. Şurada bilbil elini galdyrypdy, bilbil hem söz berelim.
Salam watandaşlar, salam gyzlar. Men şu temada ýaňky Olya Çarewna aýtýarda şu el ýalyjak neme bir dowa aýdylypdyr ýa bir hat ýazylypdyr şo nädip täsir etsin diýýärdi. Indi şo barada aýtjak bolýan ol aslynda täsir edenok ýöne nähili täsir etýär. Şoňa adam ynansa Ine, biziň mozgumyz unikalny zat-da, bizde mozg bar, beýni, beýnimiz. Şo zat bir zada ynansa, şony bolýar. Şu gowy zada ynansaň, gowy zat bolýar, erbet zada ynansaň hem erbet zat bolýar. O näme, tebigatyň kanuny, ýaňky nähili aýdaýyn, zakon priteženiýa, çekijilik güýji bar. Bizden adamlaň her birinden energiýalar çykýada men bir azajyk duhowny nemede nähili bu ýaňky palçylyk mollaçylyk tarapdan dälde indi ylmy tarapdan seretdemde bir azajyk öwrenýän zat etýän şo boýunça aýdyp berjek bolýan. Ine biri saňa aýtdy saňa dowa edilipdir sen keselleýäň ýa saňa göz degipdir bir zat diýaon alyp adam şoňa gurp ynansa Şol adamyň hakykam bir hili ysgyny gaçyp, neme edip, sebäbi näme üçin şoňa ynandy, oň energetiçeskiý wlýaniýasy buňa güýçli degýär-de, ynanýar-da, kellesini samownušeniýe etýär, hemme zat beýniden gelýär. Ine, adamlar bar hem şoňa, mysal üçin aýdaly, şu parça molla zada ynan ynananokdanym e, birazajyk hereket etseň internetiň açdyryp bolýanyna ynansadylar bu çaka internet dolardy birazajyk hereket etseň täze türkmenistan gurup boljagyna ynansadylar bu çaka gurardyk ine gowy zada ynanyp şo boýunça şu parça algaýyşlar ýaly şolar mysal üçin Internet näme üçin işlänok diýip, häkimlige, oňa, muňa ylga berseler, nirä pul töleýän bolsalar, näme üçin gowy işlänok diýip. Ine, şo bolardy. Ýöne adamlar näme üçin palça ýa ýaňky molla zada ynanýarlar? Indi ýaňky aýdanyma bu täsir edişi, olara näme üçin ynanýanynyň sebäbini men şunda görýän. Türkmenistanyň telewideniýesi ýigrimi dört sagat ýedi gün ýalan sözläp otyrda. Polisiýada işlänok. Dogtorlaram köpüsi tupoý, bagyşlaň, hemmesi däldir, ýöne köpüsi, gaty köpüsi tupoý içinde. Polisiýada bir zadyň ýitip barsaň, tap bereýin diýen neme ýok, puluň köpräk berseň, birazjyk seretýärler. Hemmesi pul, näme pudak bar bolsa Türkmenistanyň içinde, hemmesi pul berip girilen, hemmesi tupoý, neme, utopizm gülläp gül açýar-da şo taýda. Onsoň adamlar polisiýadan işi bitmese, bir zady ýitse ýa bir zat bolsa, ylgap palça baryp biljek bolýar şony. O palçylaram şarlatan. Olaňam şarlatanlygyny bular bilenok. Ýa molla, mysal üçin, molla aýtýan, ine, şuny ýaly mollalar bar-da, halkyň içinde. Çaý içjekmi ýa neme, suw içjek mollam diýip soraýamşynlar. Pata ýa toýa zadadam, aýa dokatma, toý we toýuň bir gün öňünden çagyrylýar daýdylan edip. Bulam aýtýamşyn, çaý diýse, çäýniň içine konýak guýup getirýärler diýýär, suw diýse-de haýatyň içine wodka guýup bertýärler diýýär-de, arak guýup bertip berýärler. Indi şoň şeýledigini bilýän Toý etýän ýa ýas tutýan adam näme üçin şunýaly mollany çagyrýar? Diýmek, gowy adam, gowy molla galan däldir o taýda. Gowy molla diýen indi hakyky molla, bir neme, aýat okap el galdyryp oturan. Olar şo taýda içip, doňup gaýtýan-da, bize, bizde, biz tarapda şol ýörgünli, men başga ýerlerini bilemok. Ýöne ine Maryda şol bar hakyky zat gynansagam. Onsoň adamlar bilim, Bilimde, bilimsizlikden şu zatlaň bolýany baram. Ine, mugallymlar mekdepde näme etýär? Öňler biz kiçikak nähilem bolsa okadylýardy, nähilem bolsa bir aga gara näme etýärdik-de, ýöne häzir nähili mugallymlar puluny töleýär, sapagyna baranok. Ine siz boş tik goýberýärda. Şo kim okatjak diýse direktory, zawuçy halanok diýýä. Ine şon ýaly ýerler bar. Onsoň o şol mekdepden çykan çagalar ýa nemeler nähili bolmaly? O ondanam soň uniwersitete girýärler, uniwersitetde-de çäreden çäre düşünjesizlik, gowy zada ynananok biziň halkymyz ine şu degradasiýaň netijesinde gowy zada ynananokdan hem erbet zada ynanýar. Erbet zat diýýänimizem häzirki günde indi şu molla, ýaňky palçy ýa ýene bir zat. O palçylar-a köpüsi psiholog ýalak bolup gidipdirler. Aý, sen pylan pysmydan, sen geçýäň, sen geçeňok, sen öňürti neý şo ýola daşary ýurda çykanlaryna gitýärler-de, sen galmaly, seň ýoldaşyň geçýär, onsoň sen gitýäň diýýär. Bularyň ikisi bilegeç, Aý, pylany ýalançy eken, ýa ýöne bir giden pulunam berk gaýtýarlar. Şoň Bilbil şurda naz şu hemme zada aýdyp sanap geçdiň ýa şularyň Farhatdyň hemme zynjyrlama bilen gelýär. Eň soňda hem gelip şu palçylara palçylara gelip näme diýýär palçylara mollalara. Hawa hemmesi şu adamlaryň bilimsizligi ýaňky polisiýaň işlemeýäni medisinanyň ýoklugy okuw Hawa, çagasy bolanok diýsedan, ömür bolmaz ýalak bir zatlar berip, al şuny iç, içseň gowy bolýar diýipdir-de biri, bir tebip berip goýberipdir. O-da baryp içipdir, nämediginem bilenok, ajy diýe iç goşuny aýyrypdyrlar. A, bolýamy şo? Hawa, ömrüne çagasy bolmaz ýalak bolupdyr, sähel-mähel bir sowuklamasy, ýene bir zady bardyr-da, bolan däldir, ony ýöne o dogtora gidenok. Hem medisinanyň hem okuwyň okuwyň ýoklugyndan soňa medisinanyň işlemeýänliginiň sebebi ine şu. Eň soňunda falça gelip falçy molla gelýärler de şu. Adam näçe neme bilme pes bolup hiç zat görmän öwrenmän bir haýwandan tapawudy bolanok eken adamyň hiç zat bilesiň gelmese näme diýseň bor diýip ýörseň onsoň soňabaka haýwana jahyla mankurta öwrülip gitýär da bir şo haýwandan tezek üýtgeşik diýilýär. Bizde kim bolsa şu erbet zat bolsa ynanýarlar, ýöne gowy zat bolsa ynananoklar. Şo parça molla barýaňa, öňünde oçurda durlar-da, setir-setir bolup oçurtlar uzyn-uzyn şonuň şoňa şeýdip oçurda durýarlar. O näme kanuny zatmy? O mollalar kanuny işläp otyrmy ýa bolmasa ýaňky palçylar kanuny işläp otyrmy? Şol adamlaň ýeke biri mysal üçin şu syýasat barada gürleseň waý oňa goşulmelä bikanunmyşyn nämemişin diýip özleriçe akyl berjek bolýarlar. A siziň beýdip oçurda durup şarlatanlara näme nähili bolmaly siziň çagalaňyz sizden näme terbiýe almaly şeýdip barýan ene-atalar? Sag boluň, şuny aýdaýyn diýdim, köpräk mürledimi öten. Sag bol sende. Şu Fatma abla elini galdyryp duran.
Fatma abla buýruň. Salam watandaşlar, salam gyzlar. Şurada Bilbil gaty gowy belläp geçdi. Şu Türkmenistanyň içinde hatda mugallymlar, doktorlarymyzam şu zatlara ynanýarlar ýa gaty kän.

Ýakynda du eşitdim-de, şu çaga gaty has nima bolýar, agyr ýagdaýa düşýär, agyr ýagdaýa düşensoň bannisada ýatyp, reanimasiýada dažy ýatýar çaga. Bu çaganyň enesi daşary ýurtda işläp ýörýän, atasam ýok. Indi bu çaga hassanadan çykýar, bilýärler-de bu çaga agyr ýany hassalygyny. Mugallyma ýaňky garaýan daýzasy bilen gepleşýär, maslahat berýär. Men diýýär, bu çagaň diýdi, hemişe kesel, kesel. Meniň göwnüme gelýär, şuny bir al gidip bir näme ukadýalar bar-a aňyrda. Näme diýýäler-ä olara? Tebip diýýärlermi? Şu tebibi al gidip bir okatsaňyz çagany, şol možut nime-de ruhuny zat edýär diýip, bu maslahat edýär ýaňky daýzasyna.

Ördek psihologlar hemem o e, problemany çözer diýip pikir edýär. Amma gynansak-da bizde Türkmenistanda on ýaly psihologlar ýok. Ýani meniň pikirim bärde çaga psihologiýasynda onuň kellesinde diňe enesi, özüniň doganlary,

Ýüregine gelen soraga jogap sorap bilýär, aýdyp bilýär, diýip bilýär. O çaga diňe enäni isleýär, özüniň maşgalasyny isleýär. Bu ýerde ine, şol çaga psihologlar gerek diýip pikir edýän, bir-de onuň maşgalasy gerek. Ine, o şu çaganyň Nime siz dep pikir etýän liçeniýasy. Ýöne näme diýerlik gynanýan-da, gynançly zatlar-da köp. Bir bu bu ýeke muny ýaly wakalar ýeke däl. Ýan ýamanam köp. Emma köpüsi aýdyp bilmeýär, aýtmaýarlar. Ýöne eşitýän aýdylýar, dertleşýän. Ýa biz bärde Türkiýede işläp ýöränler bar. Ýene bir sany gelin şuny ýaly bir gün aglap gürrüň etdi-de, çagasy bilen gepleşen. Çagasy näme diýen, ene diýen seniň maňa hiç sadyň gerek däl diýenmiş-de, iki ça, üç çagasy bar, iki, iki ça öýünde, bir çagasy gullukda. Ýaňky iň kiçi çagasy aglaýarmyş-da, ene maňa hiç sadyň gerek däl, diňe sen gel ýanyma, biziň ýanymyzda bol, gaty nan bilen, makaron bilen otursam bizlere boldy şo, diňe sen gerek bize, gelniň diýip,

Hal ýagdaýy hakda soň näme iş edýärler? Özleri o hökümediň özleri şu palçylara ýene kim o ele suh edýänlere näme tebiplere özleri nime berýärda ýol berýärler ediň näme iş etseňiz ediň zat diýen manyda ama şu zatlar gaty näme zat olar günah zat islam dininde aýdylanda palçya barmagam, pal bakdyrmagam, on ýaly zat etmeýän günahdyr bu. Ol dogry islam dininem azrak şirdenem bilýänmi aýdaýynda azrak bilýände maňa men azrak gyzyklandym, gyzyklanýan özüme. Ýöne şu islam dininde näme diýýä, dogry islam dininde bar, adam hasta bolanda özüniň dualary bar, ony okamaly, ony lýuboý adam okap bilýär, ony okabilýän adam. Soňam

Men indi onuň süzmeleriň süreleriniň nomerleri zatlar bar süreleri bar atlary bar onany men bilem ýok menä men şonda kyzyklandym a biz şu zat bar eken on ýaly tebip mebip on ýaly zady ýok özüni okamaly duwasy bar ol duwany ýam lýuboý adam özi okap bilýä ony özüňden özüňde bolmaly ony lýuboý adamyň özünde bolmaly prosta okaýan boldy başga zat gerek däl bu ýerde Şun ýaly zatlar meni gyzyklanýan, ýöne bizerde Türkmenistanda gynanýan weli biziň mollalarymyz sowsemem näme diýsem gaty çişirip ondan bäri bolup gidipdirler. Häzirki wagtda hasam beter bolarlarda. Prosta şu zat Türkmenistanyň içini alan diýip gözüňe gelip gidýärde biz iki wagt bolduda daşary daşara ýüze çykansoň

dünýäde her kim hasapsyz dünýä ýok diýýärler her kim hesabyny bermeli bolýan diýip pikir edýän de pikirem edemek ýöne şu zat ýazylan ol ýaly sebäbi olar ýazylan zatlary adamlara dogry düşün düşündirmeýärler düzü billi düşündirmeýärler ýalan ýalan aýdýarlar özüniň bähbidi üçin menden aýdyp zatdan şulardan ybarat

Dogry aýtýaň ýollar açyldy bolanda neme bolmaly hepdede dört reýs ýa alty reýs bolmaly dälde her günde dört alty reýs bolmalyla bir günde. Ýok açylan bilen näme peýdasy bar iş bolmasa aňyrda. Hawa şonda ýollar doly açyldy diýip aýdyp bolýada onsoňam işem ýok baraňda o zatlar dogry indi meň başga aýtjak bolýan zadym bar Şu Mekgä gidip gelýärler-de, ine, Aşgabatda men gözüm bilen gördüm, şo taýda biraz ýaşadym. On, şo bir aýal haja gidip gelýär, joralar, zatlar bilen zol gidip gelip dur, bir her iki aýdan, bir ýarym aýdan şuny ýaly gidip gelýär, onsoň tesbi, o, bu, ýaňky her hili nemeler getirip, duhy zat getirýär, spirtsiz duhylar baram, şolary öýünde satýar. Onsoň, bul aýalam Goňşulary, tanyş-bilişleri gelip öýüne alýar-da şony. Ony biri aýtýarmyşyn-da, Men şuny ýaman alasym gelýär, ýöne pulum ýok-da, az ýetenok, pylança beräý diýip soraýar. Ýok, bolanok, bizem arzan alamzok, bizem aňyrdan näme diýip, indi şo nebsiniň eşegi-dä. Biznese çevirdiler. Hawa, biznes üçin gidip gelýär, oňa-da başga goňşularynyň içinde-de, ine, şoň nähilligini bilýär adamlar. O ak ýürekden birde ýaratan emeden adam däl. Şo biznes üçin gitýär. Dilem gaty hapa ol aýalyň, özem hajy diýýär, men gidip gelýän, ne gidip gelýär şon ýaly. Ak ýalyk daňynýar, ak eşikde gezýär, Änew tarapda. Onsoň Buňa ýaňky başga goňşulary çagasy zady ýaramasa, Hajy eje şuny okap beräý-dä diýip, baryp şoňa çagasyny ertýärler. Bu nähili düşünmeli buňa? Olar söwdasy üçin gidip gelýär, sen bir käbäni gören adam diýýär, şuny okap beräý diýýär. O taýda watandaşlara bir zat aýtjak bolýanda, käbä gitýän bardyr, ýöne näçe gezek gidip gelse hökman söwda üçin-dä. Başga hakyky zyýaratdyk gidip gelse-de, şol adamyň içiniň niýeti düzelmese, niýetiň, pikiriň, kelläň içi arassa, ýüregiň içi arassalanmasa, ol adamdan näme gudrata garaşýarlar? O arassalananda-da ol adam öz günälerinden, öz bir nemesinden, öz içki dünýäsini, ruhuny arassalap gelýär. O biriniň derdine derman bolaýyndyk gidip gelenok-da. Bunun ýaly birhili düşünjesiz nemeliklerem bar adamlaryň içinde. Onsoň ýaňky molla, mollalar o çurda durlup, şolara baryp gatnap, näme üçin şoňa ynananoklar, ine, şolara o çurda durşlary ýaly, şu täze Türkmenistan ýa şo, şolar ýaly o çurda durup, ýaňky baryp baram internet üçin e, çabalansalar, şu açylýar-da, birgiden zat öwrenýärler. hünär öwrenýärler. Köp nemeleň ine ýaramasaň zat etseň ine internetde-de köp maslahatlar bar adam hakyky dogtorlar sertifisirowanyny görkezip otyrlar. Ine şo şony etdenoklarda tersine başga tarapa neme etýärler-de ansoň şo prezidentiň aýal oganlary bar diýýär ýadyňyza düşýän bolsa bir ýyl mundan öň öýtýän ekranlarda eşidipdim menem. Şolar diýä, Amy derýa diýä, doga etdirýämişin diýä. Şu türkmenler burnuny gallarmasyn, dym-pyçyk saýmasyn, bir gürläýmesin, neme edäýmesin diýip. Şolar erbet doga etýä, şoň üçin türkmenden bar doga edilen ýaly gürläp bilenok, şoň üçin gorkýa diýip aýtýa. On näme üçin o ogurruny ýaýratýalar, ýaňky şo bäşinji koloniýa diýýäler-ä. Ony ýörite ýaýratýalar. Näme üçin? Sebäbi şoňa-da ynanýar adam. Bir hili gorkup howwy basylsa, eýýäm ýene-de psihiçeski hemme zat kelleden gaýtýar-da, kellesi çüýreýär şo adam şon ýaly zatlara ynanyp. Biz bilimde bize şu Amyderýanyň suwundan içmekmisiňda?
Ýok, indi aýtjak bolan. Raýatlygyň, ine şu raýatlygyň, raýatlygyň netijesi ine şular bolup duran zatlar hemmesi. Hawa, häzir biz şolary aýtsak-da, ine, Konstitusiýany öwreniň, öz hak-hukuklaryňyzy öwreniň, şonda gowy ýaşaýas diýsek, aý, ýok, onda basýarlar diýip, olar tersine düşünýär şony. Ýok, onda türmä äkiderler, basarlar, syýasata garşy diýerler. Ýene bir zat, ýöne şu bir doga edipdir, bir zat diýse, ylgaşyp molladan palça, palçydan tebibe, ýene bir ýere şeýdişip ýörler. O palçylar psiholog Ýok da ene Türkmenistanyň içinde. Haýsy palça barsaň şeý diýýänler. Sen ýaman gowy adam ekeniň, ýöne seň bir töweregiňde bir semizräk neme bir heleý bar. Gözem pylan hili. Olam lüboý türkmeniň ýaly gara gözli bir semizräk aýal bolýa-da. Olar psihologiýany bilýär. Ana şo heleýiň saňa gözi gaty erbet eken, niýetem gowy däl eken diýýär. Olam bir halamaýanyrak tanşy bolsa ana şo biläýit-da diýýär. O bilen o diýen aýdyp otyr saňa psihologiýa boýunça aýdyp otyr hökman türkmen bolsaň sen bizräk gara gözli gara saçly tanşyň bolýa. Şuňa onsoň ynanýalar. Özüni wnuşat edip özleriniň kellesiniň içinden özüne dert tapynýalarda. Bolmajak zady özleri boldurýalar.
Neme bilbil ime agyşky haja gidip gelýä diýýäniň Şemşatmy ady? Adyn ýadyma düşenok neme Olýa Çaryýewna. Ýöne oň bir giden joralary zada mady gaty erbet aýyr-şaýyr edişip bir jorasa gyzylçy gyzyl satýady. Beýleki üç-dört sany jorasam edil şoňky ýaly tovar getirýä tesbi, kitap, ýene bir zat, surat.
Boýy uzyn boýludym şol.
Ýok bir orta boýlarak aýal, tegelek gözlerak bir hili. Ha ýok. Ady ýadyma düşenok. Şu Änewde Änewde ýaşaýardy.
Ýok meň diýýänim başga şu 2000-nji ýyllarda şu Änew däl-de Aşgabadyň bärden Änewden baraňda Aşgabadyň bärsinde şu başlan ýerräginde ýaşaýatda. Nemäň diagnostikaň beýleýdinde. Onuň şu biraz wagt e, adalyp başlatda ak üstüne şu ýaly gatyp ak durşuna eşik geýip o bir nemerak öýlere baýrak öýlere de çagyrylyp zaýdyp oňa goýun ýükläp goýberýärdiler maşynyň yzyna Garaz, dogalaram açýa, aý, şuň ýaly adam baryn üýşürip bir zatlar okaýa, gepiň gysgasy bir zatlar suwy sepeleýämi, garaz bir zatlar aýdýa-da ondan buny palam atýa diýdiler. Gurhanam okaýa diýdiler. Gepiň gysgasy soň buny KGB ýatyrdy. Soň gaýdyp bara Hiç kim barmadan gapdyndan, hiç kim çagyrmadan, hiç ýere gitmedi özi. KGB gorkuzyp durýan gowy adam bar. Näme ola çaryny KGB bilen paýlaşan näler puluny has nebsini has näme. Ana şunu aýtjakdym o.
Näme şu mollalar o çurda durýarlar şolar näme uçaska boýlar häkimler zatlara bermeli summasy barmyş aýda. palçylaňam. Şony berip, arkaýyn öňüňe ot, çöregiňi oçur bilen deň olaň oçurdy baram, jaýynyň öňündäki oçurt, çörege durulýan oçurt ýaly. Dogry.
Gyzlar indi şu ýerde hazır şu häzir Türkmenistanda anna bireme bolup duran zatlaryny aýdyp geçdik-de şu mollasy dide, falçysy dide, tebibi. Häzir ine ýaňa Bilbilem belläp geçdi täze Türkmenistan dep.

Birinji gezek Türkmenistanyň e, fundament gurulyp başlady indi nesip bolsa. Nähili boljak bularyň ýeri?
Her kim öz edenine görä jezasyny hem çeker. Buňa gitjek ýerleri ýok. Sebäbi bir giden adamyny hem jahil goýdular, hem e, saglygyna zyýan ýetirdiler. Ýalňyş-ýalňyş e, tibipçilik edip ýalňyş ýalňyş döwülip bir eli zady meselem bir döwülip barsa şo tebip şony o bejerip bilmejegi görüp dura ýoşa şony özüçe bilýän kişi bolup elini çekeläp eli çykypdyr diýip soňundan ýaňky döwük döwük süň şeýle bolupdyr ýa-da soň şeýle bolup duran süň çekip ýerine sokýan diýem soňam şeýle bolup ösýär soň süň şoňa näil ýan ýetirýär soň ol özleriçe o her kimiň eden işine görä jogabyny berer kanunyň öňüne çeker. Gitjek ýerler. Öňe çarina süňekçiler bar aslynda. Baryň ýaly tebipler hem bar. Meniň bildiklerim bar süňekçidiler. Süňekleri dogurlap näme eden, amma bular başga. Bu tebipler başga. Amma berde falçylar bar, mollalar bar. Ýalandan. Hemmesini içine alýan men şolaň hemmesini ýa palçy bolsun, ýalan sözläp 5 manat alýan bolsa, tebip bolsun, mollasy bolsun, adam aryny zaýalap, hem aňyny zaýalýarlar, hem hem dua edenler bar.
Olaryň
Jah neme jahillaşmak üçin şolar mankurtlaşmak üçin goşan goşýarlar hökümetiň üstüne de bular goşandyny goşýar. Ol ylmy, bilimi bir bir ýana süýşürip, şular ylymly, bilimli bolmasyn, meň diýenim bile bolsun diýip, öňüne-de Gurhan açyp goýýar, oň bir listinem, bir harpynam okap bilmeýän oturan mollalar bar. Näme, e, dogrusyny aýtsaň, şony oka diýseň okap bilmeýär şolar. Ýöne adam baryny allap, göz boýagçylyk edip, adam baryny jahyllyga iterýärler, goşant goşýarlar. Men pikirimçe bulaň günäsi uly düşünýän. Şonuň üçin hem jezasyny çekerler. Şondan ähli e, jebir gören adamlarym e, şolaryň hem spisagini e, spisag edilse şolara jerimesini şolara töletdirmeli. Ýaňky molalar töler öz eden etdilikleri üçin, e, ýetiren zyýanlar üçin moralny uşerp tölerler. Men öz pikirimi aýtsam, e, bularyň ýerine psihologlar köpeltirmeli. Maşgala, maşgala psiholog bar, meselä indi aýrylyp, är aýal aýrylan wagty maşgala psihologlary bar, bärdine Türkiýede bilýäs. Çagalar üçin psihologlar bar. Kesel bolanlar üçin, ine rak keseli bolanlar meselä, şu rak keseli üçin hem psihologlar bar. Siz bilýäňizmi ol içeriýi? Bar, bar.
Şu zat psiholog köpeldirmeli. Meniň pikirim şu. Fatma abla, size söz bereli.

Psihologyny aýyrdylar. Ýok ony ýaly hünärmen psihologlarymyz bizde ýok. Şonuň üçin şu täze Türkmenistan gurlanda hökman şu psihologlar bolmaly. Köpräk şu nime az nime gören çagalary, semýa maşgalalar bar, ýaşlar bar, gelirler bar. Hatda oglanlarymyzam bar şoň ýaly psihologik kesel bolan oglanlarymyzam bar. Gynansak-da. Şonuň üçin psihologlar köpeldirmeli diýip pikir edýän. Soň şu jeza hakda aýdylanda, bu meniň pikirim şun ýaly, şu mollalara, şun ýaly tebiplere agyr jezasyny bermeli. Sebäbi olar, şular Olyçaryň ýaňy belläp geçdi, goşant goşýar, goşandyň hem o lakgamyny goşýar. Sebäbi şular şul gatlak tutup duran şul zatlary. Şu ýokardaky oturanlary şul gatlaklar tutmasa, şular tutup, şular başaryp bilmeýär hiç zady. Indi garanda-da,

Kurandaky zat ýazylan dogry düzgün ýazylan dualary hem tersine öwredip adamlaryň kellesini beýnisini ýuýýalar da başga zada ynanan ýaly etýäler özüne maňa ynan diýýä daňyrda ol mollalar. Dini sümürýäler ine şu türklerde şun ýaly dini sümürmekde. Dini sümürmek şun ýaly etmeli amma hakykatdan okan adam ony gurhany okan adam uje üýtgeýä özüň üýtgeýä içiňden uje duhownyý özüň üýtgep başlaýar. Başga, wapşe başga oňat zatlar ýazman, ony men düşündirip bilem ýok, ony okan adam, her bir okan adam özüne gerek zadyny alýar, gowy zat alýan özüne, erbet zat alan ýok hiç haçanam. Sebäbi ýerde diňe gowulyk ýazylan. Hemme ahlak tarapdan, akyl tarapdan, hemme zat tarapdan diňe kul üçin, biz kul-da ine Allahyň kuly diýerler-de yslam dininde,

kellesini ýuwýarlar-da, ola näme, ýokardaky oturan adamlaryň arkasyny tutup ireler. Şonuň üçinem olara gaty agyr jezasyny bermeli. Näme eden bolsam, jogap bermeli halkyň öňünde. Meň, meniň aýtjaklarym şulardan ybarat gyzlar. Sag bol. Bilbil seniň aýtmak isleýäniň bar bolsa, soňra gepleşigi näme ederis, gapadarys. Hawa, meňem aýtjak bolýan zadym bar biraz. Ýaňky Şu psihologlar köpeltmeli diýýäs, ol hökman edilmeli, ýöne ýaňky eger tebip meselesinde, tebipleriň hem içinde edil hemmesi şarlatan diýip alyp bolanokda, ine men bir mysal getirjek bolýan. Ýalňyşmaýan bolsam, Babarap, Babarap tarapda bolmaly bir adam bar, wraç, Ol özüniň ýaňky klinikasynam şo açjak bolup ýördi, bilemok, açdymy, açmadymy, adam ýadyma düşenok, öň bilýärdim. Ýöne bilýän adamlar, şu efirden görüp tanaýanlar kändir, goladaniýa bilen, açlyk bilen adamlaryň keselini bejerýär. Ine, men gözümiň öňünde bolup geçen, men bir Neme, tanyşlamyň biri erbet ýara tutdy-da, gaty erbet, içi-daşy, enna organizminiň içinem ýara bolup, ony ölýä, bulunýa rak, daşam, ennamynyň daşynam rak tutup, şonýa rak diýende şo ýara tutup, içem çişip, opuholy bar, buny hiç zadam edip bolanok, äkidiň diýipdir dogtorlar. Onsoň şony şol adamyň öýüne ertýärler welin, Şol näçe günläp aç saklaýarda diňe suw içseň bolýa. Biram diňe psihologicki gürrüň geçirýä. Şo şoňa barýan adamlar bar ine. Aýyna ýalňyşmaýan bolsam şo döwürler alty millionmy bäş millionmy barýa. Şo diňe suw berýä. Günüň dowamynda näçe suw içesiň gelse suw içýäň. Ýöne neme etýä aç saklaýa şolary. Da diňe psihiçki gürrüň geçirýä. daga äkitýär, arassa howa düzlüge äkitýär. Şol adamlar bilen diňe psihiçeski gürrüň geçirip, özlerini söýer ýaly, ýaşaýşa umyt dörär ýalak, şun ýaly gürrüňler edip-edip, onsoňam şo diňe suw berýär-de. Bilemok, nä, nämäň güýji, bar, o taýplaram, o erbet ajyraýan ýa bolýan adamlaram bar. Semizlikden ýüreginiň daşy zady, nemes ýag tutup, erbet, gaty erbet semräp, injikleri götermän. Şol adamlara çen, şo iýmän çydamak şon ýaly adama dagy gaty kyn-da. On, şolary bir hili, neme, psihologiýaň üsti bilen hemem şo arassa suw içirip, bejerýä. Şeýdip bejerilen adam, men biraz şony görüpdim, onsoň ýene-de bir kiçiräk çaga bardy. Olam gaty erbet keselläp, ýaňky aýagynyň üstünde-de durubilenok-da, ýarylyp-ýaryk, elleri, aýaklary, şu elinem jan ýarylan şo çagaň. Şolam gowy bir neme suwdan çykan ýala, hiç haçan şonuň ýaly kesellemedik ýala edip goýberdi. Bu ýaňky tebipçilik etýänden, ýaňky sertifiçirowanyny neme bar-da, başga ýurtlarda-da bar, lekar, lekar diýýärler öýtýän türkde zatda. Şo okuwyny öz ugruny gowy bilýänmi, bilenokmy, şol ugurdan ýaňky komissiýa edipmi, şeýdip, olaň käbirlerini alyp galsa bolar. Sebäbi medisinanyň etmedik, bilmedik nemesini şol adam şeýdip bir aýyň içinde bejerip goýberýär-de. Oň köpdür bilýän adamlar, gaty köp ony. Indi meň aýtjak bolýanym, Palçy meselesine gelsek, täze Türkmenistanda palçy diýen zat bolmaly däl dip düşünýän. Bolsadam şony bilinse, gizlin zat edilsede bilinen ýagdaýynda aýyrmaly jerimesi bolmaly şoň. Olam uly uly derejede jerime gaýdyp şol iş etmez ýaly. Molla mollalaram okuwly, okuwyny okan, mollaçylygyňam okuwy bar-a ýörite. okuwyny okap, o derejelerini alyp, hemme kişä molla diýip ýörmeli, ana, arap, Arabystana gidip ýa türkde mollaçylygyň okuwlary bar, ony okap hemme zady bilýän mollalar galsa bolar, galanlaryny olaňam jerimesini uly möçberde edip, şo, şo wagtyň täze Türkmenistanyň kanunlarynda nähili karar alynsa, şo boýunça hereket edilmeli bolar. Ýöne bun ýaly nähili aýdan gaty degradasiýa düşürilende bu wagtky boluş düýbünden bolmaýar. Täze Türkmenistany üýtgemeli. Bilbil ýaňa şurda sanatoriýany belläp geçdiň dogrymy? Sanatoriýa barşyň ýaly Türkmenistanda. Ýok, ýok sanatoriýa däl. Çeşme.
Çeşmemi şuň ýaly bir e, menem bir e, bir ýerlerde öňüme çykdy YouTube'danmy, TikTok'dan ýadymda ýok da şuň ýaly bir doktor barmyş dep, sanatoriýa bar dep. Ha, Oňa ýok, ol baram sanatoriýa däl, ýöne şol özüniň Klinikasyny açjak bolup ýördi. Iki müň altymy, ýedinji ýyllarda wan şo wagtam ýaňky neme täzelendida Gurbanguly Berdimuhamedow geçdi. Şondan soň şoňa zapret goýupdylar. Olam şoňa obadaşda şoňa etmeli däl etdiler. Açmaly däl etdiler. Ýöne şol açjak bolup Dokument zat düzedip, öz öýünde bir uly nemäň howlyň içine uly jaý salyp, şo taýda aýda bir on bäş adamy, ýigrimi adamy, özem şu wraçlaň biz indi şuny hiç zat edibilemzok diýen adamlaryny köp, gaty köp şon ýaly bejerýär şol adam.
Neme şul diýen nemäň bäherden dämi? Ýok, bäherden däl, Olýa Çaryýewna, Babarap.
Arçman töwerekmi ýa?
Ýok, arçman, arçman iň aňyrsy, arçmandan aňyrsy Balkana gidip ugraýan. Neme? Babarap tarapy. Ha, Gökdepe töwerekleri bolýardy. Ha, Gökdepe ýetmäkäň. Ha, Gökdepe ýetmäkäň. Men birini bilýän şo ýerde neme öýünde şolar ýaly bejerýär diýip bilýärdim. Öýüne baklaşkaly men näme suw satýardy. Suwum bardy. Ýöne şol adam wraç diýdiler. Işinde işini taşlap öýünde seredýär diýdiler-de. Men pikir edýän doly ýadyma düşenok nirä düşüp bäherden bile gökdepäň aralygymy ka diýen şo töwereklerde bolmaly. Nime şol adam öýi. Ýöne bu näme üçin adamlar galdyrmaly ýa-da ine dogry eger şolaryň medisina obrazowaniýasy bilimi bar bolsa olar eýýäm adamyň bütin nemesini bilýärler organizmi näme dende ine näme üçin açlykda açlyk ýaňky açlyk sakladyp näme diýilýär oňa
aç saklap galadaniýa bilen ýaňky bejerýär. Sebäbi köp keseller iýmekden, ýa nädogry iýmitlenmekden gelýär. Köp köp keseller nädogry iýmitlenseň, ýaňky iýmekden semremeklik hem şol nädogry iýmitden gelip çykýar-da. Şonuň üçin o taýyna men goşulýan dogry. Medisina obrazowaniýasy bar adam bolsa oňa-da goşulýan, sebäbi ol haýsy zadyň zyýandygyny, haýsy zadyň peýda getirjekdigini neme edýär. Ýöne bunuň aş saklap, şol otlar bilen, çöpler bilen, ýaňky suw bilen aç ýagdaýda ýa daglara zat äkidip, meditasiýa ýaly bir psihologiçeski proses bilen bejerýän bolsa, diýmek, bul adam öz başyna edende arkaýyn edip bilýär şo işi. Ýo öz poliýanky işleýän edarasynda ol işleri edip bilmeýär. Sen protokola laýyk bolmaly, eger sen medisina obrazowaniýaly bir wraç bolsaň, sen gelýän pasiýentleriň diagnozyna görä, medisina leçeniýasyny bermeli, ýaňky dermanlaryň önemegiň üsti bilen leçeniýet bejermeli. A öýünde bolsa ýaňky işleri edip bilýär. Ýöne sertifikaty bar bolsa, lisenziýasy bar bolsa, baş üstüne oň ýaly medisina obrazowaniýasy bar adamlary, hawa, ol faktlar bar bolsa, şo bejeren adamlary diagnozy bilen Öň nähili hal, nähili halla ony deňeşdirip hem bolýar. Onuň o dogry, ony on ýalatlar men gollaýan. On ýalatlarym bolar, ýöne zakon, kanun esasynda bolsa has, ýöne on men gollaýan. Ýaňky her her dürli ýollar bilen diýeta bile bejerýänler we açlyk bile, suw bile bejerýän we ýa odin ot bile bejerýän we ýaňky ýaly meditasiýa, ýoga, ene bu zatlara men goşulýan. Bu zatlar Öyle bilen- çarewna ol adamlaram ýekeje tabletka ýa ýekeje otçuk iç diýip berenok. Diňe şo suw, onsoňam meditasiýa ýaňky neme psihologiçeskiý gürrüň. Hmm. Onsoň şoň giden adamlar bar-da, meň garyndaşlarymyň içinde-de gidenler bar, erbet keselläp, dem gysmasy bolup, bu halys nemetmän bolun. Şolar aýdyp berýär. Üç günden soň diýýär, şu meýdany bar adamyň uly täreti diýilýär-de, şol saçyň garasy ýaly tüm gara bolýar diýýär. Üç gün adam hiç zat iýmän suw içýär-ä diňe. Soňabaka-da diýýär, ýaňky reňki üýtgäp, şol birhili ak bolup gitýär diýýär-de gaýtjak wagtlaň. Ýöne soň ol gaýtmakaň birazajyk öwreşdirýän, iýip başlaňda-da ondan soň, haçan iýip başlamaly diýýär, ene, on günden soň Diňe pylan zat diýseň bolýar. Onsoň on bäş günden soň ýene bir zat porsiýasyna goşýar. Soň şeýdip-şeýdip bir aýyň içinde azajyk-azajykdan öwreşdirýär. Srazu bir zat iýmek bolanok. Onam düşündirýär özi uje adam şekilli iýip-içer ýalak. Nämä bir aýyň içinde-de ýetirýär. Ýöne şo on-on bäş gün aç saklap iýmeli zadam şo sähelçe bir gaty neme zatlar neme etýär-de. Ýa şo on-on bäş günläp hiç hil neme etmän diňe suw içirýä şol adam. Suw içirýä biram meditasiýa ýaňky duhownyý nemeler hemem psihologiýa. O ýöne özi wraç. Şol adama ine rugsat berlenokda özüniň klinikasyny neme edip köp keselleri özem dürli dürli kesellä men haýran galýan dem gysma niri opuhl niri ol Ýara, başga nemeler, nähili o ostrhan, dros, halys ýöräbilmän ýaryk-ýaryk bolup, şonuň ýaly bolup giden adamlar hiç zat ýok ýalak bolup çykyp gitýärler-de, erbet ažireniýa bolup duran adamlar neme edip.
Köp kesellik başy ýaňky semizlikden iýmekden başlaýar-da. O taýda gülüşýän şunlar öz arasynda käwagt wraç ýokasy gürleşip oturýandyrlar-da, Bäş millionymyzy alyp, diňe suw berip otyrgyz-u diýip gülüşýärler diýýär. Şöhradyýan akara, şu häzir türkmenler, türkmen, Türkmenistanyň halky-da köpüsi bir segsen prosent trawmirowna. psihiki trawmirowany. Şonuň üçin hem sadaja suw bilen, sadaja bir e, geple nämesi bilen oňatlaşyp gidenler bar. Şu значит trawmirowany adamlar psihologa ihtiýajy bar sen halkymyzyň. Soňa mine e, sanatorny ýerlerimiz köp bizäriň. Mesela Arçibil diýeniz, e, bir wagtlar ne bir sanatoriýa bardy Aşgabatda. Ýapyldy o. Hmm.
Neme? Pöwrize. Heh, Pöwrize.
Oňa doňa ýerlerimiz bar Türkmenistanda. Şulary açmaly. Täze Türkmenistanda täzelden täzelep restaurasiýa edip, şu sanatoriýalary täzeldenden aýa kaldyrmaly diýip düşünýän. Soňa psihologlar köpeltirmeli.
Do. goşulýan menem şu zatlara ýaňky açlyk bilen e, bejermek diýen zat oňa men 100% e, goşulýan sebäbi ýaňa aýdyp geçdim belan körügi ýaňky islendik keseliň bir baş başlangyjy iýmekden bolýar ýalňyş iýmitlense nä dogry iýmitlense ýa iýmeli zatlar iýip şeýdip adam öz organizmi özi e, zaýalaýar-da onam biziň e, doktorlarymyz, wraçlarymyz e, şular ýaly agitasiýa geçirip duranokda bir bolnoý keselläp gelse, şonuň nämeden şu keseliň dörändigine çen hiç zadyna çen düşündirenoklar. Nämeden de nädip bolýar, ýaňky ýollar goýmaly, ýa şeýdende şu şu liçeniýany alsaň şeýle bolýar, bu liçeniýany alsaň beýle bolýar diýip islendik ýollaryny düşündirmeli. Ýa rak kesellerine de şoň ýaly. ne şu operasiýa edilýän ýoly bar, soňundan bunu etmeli, kimýoterapiýa almaly ýa radioterapiýa almaly diýip şu düşündirmeli. Emma bizde biziň ýagdaýymyzda Türkmenistanda şonu düşündirýän wraçlar ýok. Ona men taýdan açasan aýdyp biljek hiç bir wraç ýaňkyýalaky bir köpçülik ýerine baryp agitasiýa geçiren ýeri ýokda. Ne şu hapa suwy içseňiz ne şeýle zat bolýar. ene dişleňizi ýuwmasaňyz ene beýle bolýar diýip hiç bir ýagdaýda biziň watandaşlarymyza, biziň türkmen ilimize hiç kim hiç zat düşündirmeýärdi. Men şu şu ýerde ýaşan döwrümde de hiç kim hiç zat düşündirmeýärdi. Daže telewizorda da hiç hiç hili bir medisina programmalary ýokdy.

Hökman, hökman, hökman geçirmeli. Hökman gerek bu dokma. Ola çarena. Şu türkmenler tramwiro detýän esasy dogtorlar baram biziň edibilýän zadymyz ýok diýip urna gowy bilenoklar danem bar plan ýere git bar aşgabada git ýa plan biz edibilýän zadymyz ýok onsoň ol adam bara Gaty erbet zatmyka diýip, öňem has zadam, hasam gorkýar ol. Gorkaňda-da şu damarlaň zatlaň dartylyp, nerwi damarlaň neme edip, ölýärmikam öýdüp pikir etýär-de adam. Onsoň olaram hiç zat edibilenok. O palçydan bu palça, bu palçydan o palça. O palçylaram, Meň saňa güýjüm ýetenok, gaty erbet uly dowa edilipdir diýip, oň birgiden puluny alyp plana bar diýip, o, olaram zynjyrlama, biri-birini ugradyp. Bulaň neti, adam bejermek däl. ya problemasyny palçdan şeýle dogtaram şeýle hemme neme sistema şol hili işleýärde diňe pul almak ine dogry gelýän çagany ýalňyş gelýär diýip puluny alyp kesarow etýärlerde indi şo wraçlaň köpüsini aýrypdyrlar ene mährinden bir ýyllar boldy iki müň on on iki on üç döwri bar şu näçe adam şu ene mährinde dogran bolsa

Şolar Pul üçin wara, pul üçin atasyny satýarlar-da, ine, diýmäýin neýsem, şon ýaly döwür şu wagt. Ýöne täze Türkmenistanda bu zatlaryň soňuna gaty uly neme, ýagly nokat diýilýär-de, žirnyý toçka goýmaly bors biz, nesip bolsa. Watandaşlarymyza-da ine bir ekonom wariantyny öwretjek nemäň, ýaňky mollalaň, tebiplaň. Şu adam ara özüni söýmeli. özüni günde bir türkmenlere hasam şu meditasiýa etmeli, öwrenmeli meditasiýaň nämedigini. Günde irden turaňda, şu gözüňi açanyňa, göreniňe şükür etýäňde, gözüm açyldy, gördüm, ýöräp bilýän, elim sag, aýagym sag, men şu tebigata ýüzlenip, şon ýaly oýanan wagtym, gijäň ýary oýansaňam şon ýaly birhili meditasiýa edip gezýäň we seň ruhuň belent bolýar. Men bir ýerde ýalňyşyp, bilip ýa bilmän ýalňyşan bolsam, şoň meni geçir, Wselenna diýip ýüzlenýän, ýa meni Gowy ýollardan ýöret, men dogry adam boljak, men dogry men nähili ýoldan ýöredenem bolsaň, şo meň peýdama boldy diýen, men özüme özüm şu gowy zatlary bu nüşat etsem, meň ruhumam şon ýaly belent bolup gelýär, onsoň öz şarlatan parlatana ynanyp, özüňi waý maňa biri dowa edipdir diýip bir sowuklap keselläp üsgüräýseň, molla algaňok-da soň. Şo duhownyý ýagdaýlaram gaty hiç hili ýok nol haçan ine kimiň bilemok siz etýän bolmagy mikrofonyňyzy kapatyň biriňiz ses gelip duran Fatma abla siz ine haçan iň soňky gezek bir güne seredip lezzet alyp şo günüň barlygyna şükür edip aýa seredip şonda bir nähili şu zatlar bolup dur ýa howamyz bar Dem alýas baý gowy zat. Şu howada bolmadyk bolsa biz dem alyp bilmezdik bir tebigata sag bolsun aýdyp. Näge senden gowy energetika çykmaly adamdan. Dogry ýoldan ýörejek bolmaly, ýalan sözlemejek bolmaly. Şu zatlara birazajygam bolsa ymtylyp ugrasalar şu jahyllyk galýa. Indi şükür edip diýenim o erbet zatlara şükür etmek dällany. Indi bazı zatlara adam ay indi biziň geljegimiz ýok. Türkmenistanda şun ýaly nelegalny gezip ýörs. Mysal üçin, özüň nähili wnuşeniýa etjek bolsaň, özüňe kesel tapylyp bolýar. Waý indi hiç zat bolmaz. Waý indi şu durşuna dursa biz nähili borkak diýip şu gaýgy, gam, alada adamy kesel etýär. A şoň ýerine çözüm tapjak bolsaň, ha diýmek biz düzetmeli, şu düzelmedim düzetmeli bir döwlüp ýatan zady alyp sürjek bolmarsyň, a şony düzetdip sürjek bolarsyň ýa bolmajak bolsa täzesini aljak bolarsyň. Ine täze Türkmenistanda şo hili düzetjek bolmaly biz. Ol eçer ine gepleşigiň başynda aýdyp geçdiňizde

Uzatsak uzadyp oturarym eli bu yzy gutarmaýa bu nämeniň gepleri. Bolýan Sizem köp köp sag boluň. Gyzlar sizem sag boluň geleniňiz üçin. Watandaşlar sag boluň. Watandaşlar. Indi indiki gepleşikde görüşinçe hoş sag boluň.